dilolostro youtube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela ha mi xeweta na ku va hi mi amukela eka dilolostro channel nkandziyiso lowu endli hi siku ra makumenharhu eka n'hweti ya ndzhati kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune Namuntlha hi fike hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani The President va fika va avelana na hina ka swiyenge swa mabulu hi ku hambana-hambana ka swona, minkandziyiso yimbirhi ya tinsimu ta vona leti nga ta va ti ri kona eka album leyi nga ta huma. Hi ku ya hi nkandziyiso lowu va nga wu endla thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, va kombise kahle leswaku ri album ya vona yi ta huma kwala ka vhiki leri hi nga eka rona, laha va nga kombisa leswaku ku nge fiki siku ra Vuntlhanu eka n'hweti ya Nhlangula album yi nga humanga. Leswi vulaka leswaku hi nga langutela albhamu ya vona kwala vhikini. Siku rin'wana na rin'wanyana va nga ha no chucha timbyana. Se loko hi karhi hi yingisela minkandziyiso liya hi vumbirhi ka yona, ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri Magic. Swi tikomba ingaku risimu leriya vanhu vo tala va le ku ri tsakerini swinene. Ene lexi hi vonaka ingaku hi xona xi endlaka leswaku vanhu vo tala va kumeka va ri tsakela risimu leriyani, i mhaka ya mahungu ya rona. Hi mhaka ku risimu leriya ri twakala ingaku ri na nhlambha leyi hi nga vulaka leswaku i nhlambha yo dzika. kumbexani va tumbeli ngopfu layani kambe mahungu lamaya vanhu vo tala va kombisa ku va va va ma amukela hi mandla mambirhi laha ka risimu leri ya mahungu ya risimu leri ya kahlekahle xiyimbeleri beni mahingani the president layani va ti endla ximunhuhatwa xa xisati lava kombisaka leswaku ri jaha ra vona ro soliwa mahala vanhu va ku a nga pfuni nchumu kumbexana a nga tirhi kambe Ku na ntirho wu kulukumba lowu a wu kotaku ngopfu, ntirho lowa le kamarini. Se hi ndlela yaleyo va kombisaku leswaku Mamazala ni khensi ngopfu ku va u ni tswaleli nuna loyiwani. Se ma swi vona leswaku mahungu ya muxaka lowuwani hi xitalo loko ma fika eka vanhu va fika ma amukeleka kumbexani vanhu va fika va ma rhandza swinene. Se hi swona hi vonaka nga ku risimu leriwani ri ta fika ri rhandziwa swinene hi vanhu hikokwalaho ka mahungu ma rona. Kasi hi ta tsundzuka leswaku Benny Mayengani the President eka nkandziyiso lowu va nga wu endla thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook Va tlhele va kombisa leswaku lembe leriwani ku hava na album na yin'we leyi nga ta yimisana na album ya vona, leswi vulaka leswaku lavan'wana va nga ta humesa endzhaku ka album ya vona, ti-album ta vona ti ta fika ti nga twakali mhaka ku eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune va kombise leswaku va ta va va tikisi xandla na vona swa va chuhisa leswi va nga swi endla eka album liyani. Kasi ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri Mahlasela. Risimu leriyani loko hi landzelerisa swi tikomba nga ku i beef leyi nga ta va yi kongomisiwe ka xiyimbeleri Mister Post Mister Power siku liyeza ndlopfu naswona ku na vito ra khungulukani laha ka risimu leriyani leswi tikomba nga ku ri vito leriwani i vito rintshwa leri lavaka ku nyikiwa xiyimbeleri Mister Post tanihi ntolovelo ha swi tiva leswaku ri Benny Mayengani the president va na ku thya Mister Post vito loko va karhi va va bifa se swi tikomba nga ka lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mune Vito ra Khungulukani ingaku i vito rintshwa leri nga ta va ri nyikiwe xiyimbeleri Mister Post, Mister Power Sikuliyeza Ndlovu. Kambe hambi swi ri tano, swi tikomba ingaku eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune, na vona Mister Post a ni voni leswaku ri va nga fika va miyela hi swona. Loko va ya vuya hi N'wendzamhala, na vona va nga fika va tikisela hi tinghoma ta Beef kumbexana hi risimu ra Beef va karhi va angula xiyimbeleri Benny Mayengani The President. Leswi vulaka leswaku ri na le ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune, Beef ya ha ri ku yeni emahlweni.